Owusu-Bempah se Onyankopɔn ayi coronavirus a ɛnnɛ ato ateseɛ wɔ wiase amanaman bebree so a ɛredi awu no kyerɛɛ no, na wanyi ankyerɛ ɔno nko, ɔyi kyerɛɛ diyifoɔ binom a aka a ɛwɔ Ghana ne Afrika mmeammea baabi nso. Nokorɛ bɛn na ɛwɔ saa nsɛm wei sei mu? Mɛsrɛ sɛ wobɛgye berɛ

Sɛ adiyifoɔ wɔ hɔ sɛdeɛ wɔpɛ sɛ yɛgye di no a, ɛba ne sɛn na Nyankopɔn anyi ankyerɛ wɔn mu biara ama wiase anhu? Na saa question yi a yɛn nyinaa yɛrebisa yi, ɛna Brother Dan Owusu-Asiamah bɔɔ so kɛse paa yie mmerɛ a ɔyɛɛ ne Sunday program wɔ Adom TV. Na yɛntie sɛdeɛ ɔkaa no. Corona virus reba, covid 19 ɛrebɛkum wiase, ɛno deɛ Ghana adiyifoɔ, Nyankopɔn wanyi ankyerɛ mo. mese sɛ mo ani awu sɛ mo sɛ motumi sa nifirafoɔ yareɛ sɛ mo sɛ abubuafoɔ motumi mmoa mo sɔre korona ɛna aba no na nano mo adaworo ma yɛhia mo mo a mmoa mu mu mpo modi agorɔ ɛbɛkyekye mo maako maako na mo ahunu sɛ yɛnkɔ nyankopɔn din basabasa nkɔntɔmpɔ ne azaa a mode te ɔmaa mu de hunahuna nkurɔfoɔ de ɔkɔtism ɛna mode hunahuna nkurɔfoɔ sɛ onyankopɔn onyankopɔn onyankopɔn sɛ mo sɛ moyɛ nyame adiifoɔ a yareɛ yɛ aba yi mo adaworoma sɛ obi nya bi a ne akwarantan no wɔ bɛrima a deɛ akwarantan no no wo sɛ o oh, obiara nya me holy spirit nti na kɔwura no dɛm hɔ na ɛni three days na bɛhu adeɛ bɛyɛ wɔ mode naadaadaadaa nnipa ama nnɛ nnipa bebree ɛkɔn no nyamesom na Wei akyi no, ankyɛ koraa na Owusu Bɛmpa de response baeɛ na yɛnkɔtie ne response a ɔde baeɛ no. Me prove mo wrong. Nyame yi kyerɛ adiifoɔ, wɔn hui paa. But adiifoɔ no bi wɔ hɔ nom a, the way a nkorɔfoɔ attack prophets no, ɔhu biribi koraa na ɔka a, ɔntumi mbroadcast adeɛ no yie because ɔsuro sɛ nkorɔfoɔ bɛdi no atɛm. Coronavirus sansan anaa ba? prɔfɛsae faa saa yareɛ no. Enti sɔfo a ɔtakorade no hwehwɛ brankraha na bisa sɛ ɔnhwɛ sɔfo ɛfɛ nsanhyɛ no ana aba. Wɔn de video no bɛkyerɛ wo. Thirty first, Me ma hwɛ, wo nhwɛɛe, enti hwɛ na gyaa saa nsɛm no a wokeka no. Ɔsɔfo bi nso wɔ US, ɔno nso prɔfɛsae. Ɛm sɛ ɔsɔfo bi nso koraa deɛ, ɛno nso obi de video no ama me ma hwɛ, ɔno deɛ ɔse ɔhunu sɛ yareɛ no pue firi ɛpo mu. Ɛna ɛnam asase so na ɛkum nnipa na nnipa te gu te sɛ nhaban a ɛte gu fam kum nnipa just like that. Yɛ sɛ ɔsɔfo no ɔnam sɛ African country si bi Makandewa. Enti sɛ ɔsɔfo no a ɔka saa sɛ Nyame anyi ankyerɛ adiyifoɔ no, me nso so two years ago Nyame yi kyerɛɛ me na me wie no mama m'asɔfoɔ no abɛkyerɛ mu mehu Eagle a twelve stars wɔ ne tiri so ne dragon na mɛma asɔfoɔ no akyerɛ mu, enti wonim akoa no tum. Dɛn nti? Sɛ wotie no yie a, deɛ owusu bɛmpa pɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ, saa nkurɔfoɔ yi nyinaa huiɛ ampa ara sɛ Nyankopɔn de yade bɔne bi anaa sɛ yade bɔne bi rebɛba wiase, na Nyame ayi akyerɛ wɔn. Na ansa na yɛbɛkɔ ne proof a ɔde maeɛ a ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn yi kyerɛɛ saa adiyifoɔ yi na ɔno ankasa mpo Nyankopɔn yi kyerɛɛ no no, Eh, ma mentwe yɛn yɛn adwene nkɔsi biribi so kakra, ɛfiri sɛ nna bi a atwa mu no, Owusu Bɛmpa kuro yi asaa gyinaa n'asɔredɛm hɔnom kaa sɛ Onyankopɔn nnyii coronavirus ho adiyie biara nkyerɛɛ no, na wɔn a wɔkeka saa nyinaa no, ɛyɛ atorɔ na wɔredi. Yɛntie deɛ ɔkaeɛ no ne yɛmfa nkɔmpɛ deɛ wɔaka no sesieɛ ara no nso ho nhwɛ. Mate sɛ eh, yɛse nkurɔfoɔ bi sɛ Me me se, mehuu sɛ yareɛ no reba na me ara na mammɔ mpaeɛ antia yareɛ no ɛna yareɛ no aba. Mekaa no wɔ he fa? Mepamkyɛw da bɛn na moaba hanom a a maka sɛ Corona eh, virus no? Nyame yi kyerɛɛ me. Da bɛn na maka bi saa wɔ ha da? When did I ever say that this coronavirus, the Lord revealed it unto me? So clearly, sɛ wotie bɛpem saa mpɛmpɛnso yɛ na kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ bɛfa sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno kora yare kora ne din mpo ɔnim bɔ yie Nti ɔno ɔnkaa sɛ ɛreba wɔ baabiara. Yɛ yɛntoa so na yɛntie. Ɔn, Onyame bɛtumi akasa akyerɛ N'akoa sɛ, Yare bɔne bi reba asase yi so, nti yɛmmɔ mpaeɛ ntia. Ɛno nkyerɛ sɛ Nyame ka kyerɛ me Owusu Bɛmpa sɛ ko, Corona Virus reba, nti no memaa mmɔ ho mpaeɛ. Ba, matena hɔnom ayɛ ahwɛhaa na aba na ekunkum nnipa. Da bɛn na mekaa saa asɛm yi? Onipa dasani ahyɛ da abɔ ne tirim de me picture abɛto YouTube na wɔatwerɛ sɛ saa na me maka na nkurɔfoɔ di m'atam. Enti clearly no, Owusu-Papa pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ ɛɛ, nokorɛ biara nni saa asɛm weisei mu. Na ɔka biribi toaa so no, mɛsɛ sɛ wobɛtie kakra na ya compare to deɛ ɔka sisi ɛ ɔno ankasa kae hunu sɛ ahyɛseɛ no ɔse nyankopɔn yi kyerɛ no two years ago 2018 na nyame yi kyerɛ no sɛ coronavirus covid 19 no ɛyɛ yare bɛba ɛbɛ ɛbɛ to atese akunkum nipa na ɔno ana ɔsan so ka wei no nti yɛn tie ne yie. Ɔsɔfo, da bɛn na Nyame nam me so prɔfɛsaa sɛ Yareɛ bi bɛba asaase so bɛkum no papa na kyɛ bɛyɛ two years ago ɛna mede ɛpo ɛyɛ example sɛ mehu sɛ ɛpo sɔfo ka na ɔmo ntie. Pastor woka sɛ nyame bie w'ani ɛna wohum sɛ yareɛ bi ɛɛbɛba ewiase na ɛbɛkumkum nipa paa wohuu sɛ ɛpo nkyekyɛmu bi ayɛ mogya ama fishes Fish mpataa no a na ɛwowom no nyinaa awuwu. Ɛwɔ some parts. Ɛwɔ some parts. Mm. A yɛ sii no. Nkyekyɛmu no. Na mpatsɔ meka koro no. Corona. Aha. Corona virus. Mepatsɔ meka corona virus. Patsɔ dɛ bi. Uh, high priest, mo te sɛ maka ɛwɔ ha da sɛ corona virus bi ba asase so na me me mmɔ ho mpa yɛ nti ɛmɛkunkum nipa maka biribi saa. aba. Adɛn koraa na nnipa suban te saa? Na ɛyɛ Tuesday service sɛ yɛ a last two years. Ah, na me nkurɔfoɔ redi m'atam. Enti clearly no Owusu Bɛmpa aka sɛ ɔno ne prophecy biara a ɛconcerni coronavirus, ɔnkaa biribiara saa da. Nti two years ago mpo deɛ ɔkaeɛ no na ɛyɛ some nsuo bi ne, na ɛno ɛmfa coronavirus ho. Asɛm a Owusu Bɛmpa ɛreka nie. Nanso ɛnnɛ, sɛ wutie video a edi nkan yɛbɔe no a, mɛsrɛ sɛ wosan betie ɛno nso bio na woahwɛ. Me nso so two years ago onyame yi kyerɛɛ me na me wie no mama masɔfoɔ no abɛkyerɛ mu. Me paatwɔ me nyina baabi ankaa sɛ nyame kasa kyerɛ me sɛ corona virus ɛɛba. Yoo yɛse car kum yɛgye no kokuo anum wei de wate afiri ɔno ankasa ankasa nanum sɛ aane ɔnhyɛɛ nkɔm biaa ɛfa corona virus ho na Sisiei deɛ, brada na wosuasua ma baa abɔnten bɛbɔɔ adiyifoɔ akyi sɛ, So sɛ mose mofiri Nyankopɔn a, ɛwɔ sɛ anka mohu saa yadeɛ yi ansa na aba, na moanhu yi deɛ na kyerɛ sɛ momfiri Nyankopɔn no? Ɛduu hɔ no deɛ, ɔse Nyankopɔn yi kyerɛɛ wɔn. Enti wei deɛ, w'ankasa w'aso mua wo. Na yɛntoa video no so. Yɛretoa video no so no, na yɛkɔ ne response a ɔde maa brada na wosuasua ma no a, ɔka sɛ ɔbɛma yɛ proof sɛ a ɛkyerɛ sɛ adiyifoɔ no bi nso yɛ dɛn? hui sɛ coronavirus no reba, na odiyifoɔ baako a wɔbɔɔ ne din yɛ Sunshine Anaba. Yɛntie ɛno nso sɛdeɛ Osifa kaa no. Papa ka deɛ ɔhuiɛ no. Mpakyɛw, na mereyɛ asɔre, ɛna mereyɛ asɔre ara na Awurade yi kyerɛɛ me sɛ ɛɛ ɔbra spot, demon bi abɛtena hɔ, na demon no a waba abɛtena hɔ no, ɔde yareɛ, na yareɛ no a ɔde aba no, Aman ɔman biara mu demons aba rebɛtɔ yareɛ no kɔ wɔn countries. Deɛ ɛdi kan sɛ ɔhyɛ ne nso ne sɛ ɔse ɔse na ɛwɔ ɔbra spot ɛna ɔbra spot foɔ no ɛde ɛde ba de saa demons no obiara baɛ sɛ ɔba bɛtɔ bi de akɔ ne country na ɔmo de ɛɛ specific currency bi na ɛbɛtɔɛ hyɛ ne nso corona virus mpakyɛw country bɛɛ mu na ɛhyɛ aseɛ firii. Coronavirus kan to bɛn by thirty first December twenty nineteen ɛna China ɛrepɔte maa World Health Organization sɛ wɔahu virus bi wɔ Wuhan, one of wɔn provinces no, ɛkɔntɛɛne nnipa eleven million, wɔn saa city no nnipa a ɛwɔ hɔnom no no eleven million nnipa a ɛwɔ hɔnom a saa yareɛ yi firi hɔnom ba ɛnyɛ ghana hefa na ɛfiri nti ho ok ɔhu hu wiase no ghana no yɛyɛ ne yɛyɛ ne yɛyɛ den yɛkyekyɛ ma amanfoɔ saa na ɔka anaasɛ ɛsɛn ɛfiri sɛ deɛ ɔka yi nokorɛ bi anim anhyɛ aseɛ wɔ ghana yɛn nyinaa anim saa nti obiara tua according to wɔn currency Nti Côte d'Ivoire fo retua sefa, Ghana retua cedis, Asia wɔn retua wɔn currency. Anuanom ne adɔfo nom, na me kaa sɛ ɔse virus no anaa sɛ yadeɛ no a wɔɔtɔn no wɔɔtɔn firi Ghana o, wɔ Brasport, na Ghana foɔ nso dii mo nsonso san nso kɔ tɔɔ bi a kɔ kyekyɛɛ anaa sɛ ɛɛ sɛn na ɛte? Mpakyɛw sɛ wote aseɛ a twerɛ comment section ase ne yɛnte wai, yɛntoa so ɛ. Wɔn wie pɛ na wɔn de ahyɛ flight mu Na flight no atu na ɛde kɔ. Mepakyɛ virus ho asɛm na ɔka yi o ɔse sɛ ɔmo tɔn ma ɔmo wie a na ɔmo de ahyɛ flight mu honhom wiase asɛm deɛ ɛka yi o honhom wiase no na anka nyɛ um, sunshine na banka menim sɛ honhom wiase no yɛwɔ flight wɔ hɔ yɛwɔ aeroplane wɔ hɔnom bi a ɔmo use nti ɔmo tɔ ɛna ɔmo de tenaa mu na ɔmo de tu kɔ ɔmo country so correct yɛate aseɛ yɛntoa so ɛ. Na ɛyɛ yareɛ baako pɛ na na wɔn tɔn. Wɔtɔn ma wiase nyinaa nti wɔtɔn mehwɛ adeɛ nsa a wɔn ɔtɔn no ɔtɔn no kal wɔn tɔn no wɔn currency mu nti tɔn adeɛ no nyinaa wie yɛ no ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ mo nfa nkɔ na mo nfa nkɔ ma emu nipa no na sɛ wɔn resa yareɛ no so a sɛ yareɛ no wɔn resa wɔn de sika no a wɔn de tɔɔɛ no ɛbɛrɛ a wɔn de sa yareɛ no na ɛpresente sika no a wɔn tuaɛ no Nti mekaa no wɔ asɔre, mekaa no wɔ ɛɛ ɛ Sakama asɔre, mesan kɛkaa no wɔ Teshie. Nti every week biara meyɛ asɔre a meka se a mahu sɛ demon bi abɛtena Ɔbrasport a ɔɔtɔn yareɛ. Deɛ ɔka ne sɛ, sɛ ɔmo tɔ yadeɛ wei sei wie na ɔmo de kɔdu ɔmo kurom hɔnom a, mma ɔmo nki bio. Demons no kɔdu kurom hɔnom a, ɔmo ntɔn ma ɔmo members no anaasɛ ɔmo ntɔn ma country mu nnipa no. Saa na ɛteɛ nti sɛ ɔma bɛtɔ ɔha sɛ wotɔ akɔ akɔtɔn nti ɔna ɛyɛ ɛɛ beebi a ɔmo tu no no nti ɔde akɔ nti ɔno nso ɛnkyekyɛ ma wɔn a wɔ ne kuro mu foɔ no sei ɛna ɔsee ɛɛ deɛ ɔka no yadeɛ a ɔka ho asɛm nyinaa no mpakyɛ corona virus ho asɛm ara na ɔsee ɔɔka yi nti yɛntoa so ɛ. Deɛ mehuiɛ paa meka kyerɛ wɔn sɛ mehu sɛ Asia Asia, wɔretɔ yareɛ no mmɔ pa ara de rekɔ hɔ. Aha sei na ɛma asɛm a ɔreka no nyinaa no, gyama sɛ woretie a, wohu sɛ ɔse ɔka ho asɛm wɔ ne branches bebree nanso na obiara nhyɛ da mfa n'adwene mma no. Mepakyɛw, deɛ ɔka yi, remotely, sɛ wode biribi ato nkyɛn na sɛ ɛnyɛ coronavirus ho asɛm mpo na yɛreka a, sɛbi, sorry to say, obinom a ɔbɛdwen mpo sɛ

Ɛhɔnom no ɛnɛ na ɛyɛ correct paa ne corona virus a na na ɔɔka no nti enti ɛhɔnom no. Deɛ mehuiɛ paa meka kyerɛɛ wɔn sɛ mehu sɛ Asia Asia wɔn retɔ yareɛ no mmɔ paa de rekɔ hɔ. Yɛwiee no yɛtwaa so na ɛyɛ sɛ nka ɛnyɛ nkwasea nkɔmhyɛ a nkurɔfoɔ bɛkeka sɛ nkwasea nkɔmhyɛ yi a ɛma ɛna. Atɛmdidie baa mu yi a amma y'adwene ankɔ so a nna y'adwene kɔɔ so na yɛbɔɔ ho mpaeɛ a nka deɛ ɛbɛsi wei nka ansi. Nti papa Nyankopɔn yi kyerɛɛe ma yɛka ho asɛm wei m'asɔre ma nyinaa di m'adanseɛ sɛ Nyankopɔn faa me so kae. Nhyira nka wo. Nhyira nka wo. Okay, enti sɛ mete aseɛ a na ɛneɛ na ɛkyerɛ sɛ A Esiane sɛ amanfoɔ bɛkeka sɛ saa nkɔmhyɛ a wɔkeka yi yɛ nkwasea nkɔmhyɛ nti, enti na wɔantumi anhyɛ da ammɔ ho mpaeɛ yie anyɛ ho dede yie. Na ne ne saa nti no, wɔanhyɛ da anyɛ ho hwee nti na ɛnnɛ ama coronavirus no aba no. Anka wɔkae na anka yɛfaa no serious na yɛbɔɔ ho mpaeɛ yie a, anka ebi mpo anka coronavirus no mma. Enti saa deɛ Nyame yi kyerɛ no ɛfa coronavirus ho na ɛna ɔreka yi. Anuanom ne adɔfonom. Anuanom ne adɔfonom, yɛasosɔ saa nneɛma wei so ara ma ɛnnɛ, hwɛ baabi a abedu. Yadeɛ yadeɛ coronavirus a ɛbaeɛ yi, enti ɛbɛpem ɛnnɛ, yɛhu sɛ saa nkurɔfoɔ yɛ atorɔ na wɔredi. Enti yɛhu sɛ ɛyɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ. Enti yɛhu sɛ ɛmfiri Nyankopɔn anaa? Kɔ Bible mu na hwɛ sɛdeɛ Bible nkɔmhyɛ si fa yɛ specific. Sɛ woba Bible prophecies a, they are specific. Details no yɛ clear. Ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ some guess work bi Hwɛ deɛ ɔkeka sɛ wei yɛ coronavirus nkɔmhyɛ, daabi daabi daabi daabi. Agabus, sɛ wotie owu so bɛmpa saa ne video no a, ɔbɔɔ Agabus din ɛna ɔbɔɔ Abraham din. Agabus hyɛɛ nkɔm wɔ Acts chapter 21 verse number 10 kɔsi verse number 11 concerning Paul sɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ dɛn, yɛ yɛbɛkyekyere no. Ɛyɛ very very specific, sɛ wobɛgye berɛ a ɛne me nkenkan kakra Acts 21 verse

Thus says the Holy Spirit, So shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. Ɔkyerɛɛ sɛnea ɛbɛfa so a ɛbɛkye Paul. Pɛpɛpɛpɛpɛ, saa Agabus kuro yi ara, wɔ Acts chapter eleven verse number twenty-seven to twenty-eight, ɔhyɛɛ nkɔm sɛ ɛkɔm kɛseɛ rebɛba wiase. Ampa, These prophecies were specific. Abraham, Genesis chapter 15 no, Nyankopɔn baa ne nkyɛn so no, ɔmaa no specific prophecy na yɛntiɛ. Tɔ kenkan Genesis chapter 15 verse number 13 a, ɔse, Then he said to Abram, Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs and will serve them and they will afflict them 400 years. Genesis fifteen verse thirteen, prophecy a Nyankopɔn de maa Abraham no, ɛyɛ very very specific. Ɔmaa no number of years a wɔbɛyɛ nkoa, after that number of years no, according to Bible no, Nyankopɔn kɔ deliver wɔn. Ɛnyɛ Ghana ha yi ara na yɛte, ɛna yɛtee sɛ ɛɛm ɛɛ TB Joshua a ɔwɔ Nigeria a a ɛhyɛ nkɔm sɛ by twenty seventh March, coronavirus ɛbɛfiri wiase. Esiane sɛ ɛmfiri Nyankopɔn nti na ɔbɔɔ ne tirim na ɔde kaa yɛn nti no, wonsan ammam. Afei deɛ ammam no, wadane n'ano reka nsɛm foforɔ. Sɛ wokenkan Jeremiah chapter five verse number thirty kɔsi thirty one no, Nyankopɔn asɛm se, Adiyifoɔ hyɛ nkɔmtorɔ nso nnɛ, nnipa pɛ no saa. Adɛn nti na wongye berɛ na wohwɛ Bible mu sɛdeɛ Bible prophecies te na womfa ntoto saa nneɛma a wɔkeka sɛ ɛnnɛ ɛyɛ prophecies no ho? Wobɛhu sɛ nsonsonoeɛ kɛseɛ paa yɛ dɛn? da ntam. Na yɛretoa ne, ne, ne video no so no, ɔkaa saa nsɛm wei sɛ, Wiei no, ɔdedii atɛm bebree. Na tie asɛm bi a ɔka faa Brɔda Dan Owusu-Asiamah ho, concerning ne nsɛm a ɔno no kaa sɛ ɛnnɛ, adiyifoɔ biara nni hɔ. Na ɔno nso yɛ, yɛfrɛ no Daniel Owusu-Asiamah, papa panin a ɛte sɛ wo. Woayɛ w'ano pafoo sɛ aboa. Wo nso wogyina hɔnom sɛ, adiyifoɔ no nyinaa nhu no, ɛnna obi frɛ ne ho The Nations Prophet. Mete me baabi, maka no abɛbɔ me din. Me deɛ me deɛ wobɔ me din na wo attack me a please wo woanyɛ sɔfo anyame o fa nkwa si asɛm no firi ɔkɔ adɛn nti koraa na Jimmy foɔ adɔɔso saa nkurɔfoɔ bebrebe frɛ wɔn ho asɔfoɔ Jimmy nko aa Jimmy nko aa ah me nte aseɛ. Ɔse ɔyɛ onyame nipa o ena odi atem saa no o ena otwa bra dada na ɔwusu asiama adapaa saa no o na wɔ saa atem didie wei sɛ akyi no eh bra dada no ɔwusu asiama nso baa abɔnten de response bi brɛɛ no na response a ɔde brɛɛ no no ɛno nso tie kakrɛ. You have the right sɛ woyi ano na mmom ma me ntu wo fo saa atem didie no a wode di nnipa bebree no hwɛ no yie Onipa no a ɛdi nkyene na di mako no, ɛtumi kɔfa asɛm de brɛ no. Mennidi w'atam o, na me atamdidi a wodidi me nyinaa no, mayɛ koo, me me stay focus. Me focus no ne sɛ menam Bible so na meka kyerɛ wiase nyinaa sɛ ɛnɛ mmerɛ mu a yɛtie obi a ɔsɛ ɔyɛ odiifoɔ bi a ɔboa. Enti ɛnnɛ menam dwumadie yi so ɛinvite owura Owusu Bɛmpa sɛ wopa a meyɛnyɛ public debate as to whether or not sɛ bible yi a ɛda hɔ yi ɔkyerɛkyerɛ sɛ ɛnɛ yi adiifoɔ bi da so wɔ hɔ anaa ebinom ni hɔ. na sɛ wotie asɛm a ɔkaa yɛ yi a clearly bible saa na bible kyerɛ ɛnɛ nyankopɔn ɔnnam adiifoɔ so na ɛne ne mma ɛyɛ adwuma biom anaasɛ nyankopɔn nkasa nkyerɛ adiifoɔ ɛnɛ te sɛ deɛ na kane no na ɔyɛ no no ɛnne sua bible no yie Na wɔ Spotlight on the Word so no, yɛakyerɛkyerɛ mu agye berɛ akɔ mu yie. Nti sɛ wobɛsua a, wo ne yɛn bɛsua adeɛ a, anka yɛn ani bɛgye pa ara ama yɛabɛhu sɛ ampa, saa pɛpɛɛpɛ na Bible no kyerɛ. Ɛyɛ nokorɛ pa ara sɛ ɛnnɛ, adiyifoɔ biara nni baabiara sɛ Elijah mo, eh, Daniel mo, eh, eh, adiyifoɔ akɛseɛ akɛseɛ a Bible bɔ wɔn din no nyinaa. Daabi, daabi, daabi, daabi, daabi. Ɛnnɛ, Nyankopɔn, ɛnyɛ saa kwan no so na ɛne Ne mma yɛ adwuma. Na. Bra na da n'owusu asi ama ɛtoo nsa biom a second time a o invite Owusu Bɛmpa to a public debate sɛ sɛ Owusu Bɛmpa bɛgye atom a wɔnhyia public na wɔnfa Bible nto Bible ho na wɔnhwɛ sɛ so Nyankopɔn asɛm no sɛn na ɛkyerɛ fa saa asɛm a yɛn nyinaa yɛreka no ho efisɛ yɛadi amanfoɔ anim ampa saa kwan yi so no amanfoɔ bi adwene yɛ wɔn sɛ oh ɛneɛ na ɛyɛ mfomsoɔ sɛ wɔka sɛ debate a kyerɛ sɛ mokɔko ntɔkwa daabi daabi daabi ɛnyɛ ntɔkwa Ose Nyankopɔn se adiyifoɔ wɔ hɔ. Ɛna Bible kwan so no nso, yɛhu sɛ Nyankopɔn nkyerɛ saa kwan no so sɛ nnɛ adiyifoɔ wɔ hɔ. Enti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, fa wo proof no bra, na ɔno nso mfa ne proof no mmra, na nnipa a ɛpɛ nokorɛ no, yɛntena ase na yɛn nyinaa yɛnhwɛ mu, na yɛnhu. Saa na yɛpɛ, na ɛnyɛ sɛ ɛkɔko ntɔkwa. Nti Ghanafoɔ bebree wɔ wrong view about debate, na ɛnyɛ saa koraa na ɛte. Na ɛnkyɛɛ koraa, ɛnne yi a, ɛnkyɛɛ na Owusu-Bempah nso de response. aba to saa ɛɛm asɛm a ɔkaa yɛ yi, na sɛ wokɔtie ɛno nso a, ɛɛm ɔkekaa nsɛm bebree paa yie. Yɛbɛgye berɛ ne yɛahwɛ ɛno nso mu. Na ɛnnɛ deɛ, deɛ yɛhwɛ ne sɛ, ne nsɛm a ɔkekaa wɔ ne first response no, ɛno na yɛne wo reka ho asɛm. Na ne second one no, ɔ, first one wei ara mpo no, ɔbɔɔ quotation bi so, Joel chapter two verse twenty eight. Wɔ yɛ second response a, anaasɛ yɛ second review a yɛbɛyɛ of ne video no, yɛbɛgye berɛ ne yɛakyerɛkyerɛ Joel chapter two verse me twenty eight, ɛne other claims ɔ makii ɛfa Church of Christ foɔ ho nyinaa no, yɛbɛgye berɛ ne akyerɛkyerɛ mu wɔ Bible kwan so. Wei yɛ Derek Danso, na mɛsrɛ sɛ sɛdeɛ daa yɛka no, don't just read the Bible, but rather study the Bible, ɛfiri sɛ atorɔ bebree na ɛnnɛ nnipa ɛkyerɛkyerɛ. Mede wo ɛreba awieɛ no, na mɛsrɛ sɛ wobɛfa wo Bible no na wabia kɔ Jeremiah. chapter five verse mɛ thirty and verse number thirty one, tie deɛ Onyankopɔn Asɛm kaeɛ, Ahobodeɛ ne ahodwirideɛ na wɔyɛ no asase soɔ, adiyifoɔ hyɛ nkɔntorɔ na asɔfoɔ nam wɔn pɛ so di wɔn koko so asɛm, me man nso pɛ no saa, nanso n'awieeɛ no, Mobɛyɛ no deɛn? Onua dɔfoɔ, me deɛ nka mɛsrɛ wo sɛ gye berɛ na fa Bible na w'ankasa nso hwehwɛ mu, ɛfiri sɛ nneɛma a saa nkorɔfoɔ yi yɛ yi ma amanfoɔ bebree keka sɛ so Kristosom mpo so nni mfasoɔ, ebi mpo a Nyankopɔn mpo, Nyame biara nni hɔ, na deɛ moyɛ no ɛretan, na na sɛ ɔsɔfoɔ yɛ saa nneɛma wei a na ɛsɛ na ɛfata anaa? Nti mɛsrɛ w'ankasa gye berɛ na hwehwɛ nsɛm yi mu yie Na wohwehwɛ mu yie a, Onyankopɔn bɛyɛ wo adom, wobɛhu nokorɛ no ama nokorɛ no nso ama woade wo ho. Onyankopɔn ɔnhyira wo. Church of Christ foɔ nyinaa kyeakyea mo. Makra mo.